Taorian'ny fandrenesana ny fanesorana ny Tale Jeneralin'ny Tahirimbolam-panjakana, dia nanapa-kevitra ny mpiasan'ny Tahirimbolam-panjakana fa hanao fitokonana manomboka ny alakamisy roa ambin'ny folo martsa dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Ny fanambarana nataon'ny mpiasan'ny Tahirimbolam-panjakana momba ny tsy fanarahan-dalàna izay kasain'ny sasany hotanterahina eo amin'ny fitantana ny volam-bahoaka Ny fijoroana amin'ny fiarovana izany sy ny fampiharana ny lalàna eo amin'ny fitantanana, ny fiarovana ny soatoavina sy ny ezaka efa vita, dia nanapa-kevitra ny mpiara-miasa rehetra fa hanakatona ny Biraon'ny Tahirimbolam-panjakana manerana ny Nosy manoloana ny Mbola averiko etoana izany fa manomboka androany izany dia mikatona ny Biraon'ny Tahirimbolam-panjakana manerana ny Nosy. Ary tsy hisy na service minimum na dia kely aza. Tsy hisy. Raisin'ny mpiasa ho finiavana te hampanjaka ny tsy fanarahan-dalàna sy io fandravana tsotra izao ny ezaka efa nataon'izy ireo nandritry ny enin-taona izao fanesorana izao. Dia ny antony izany hitokonanay manomboka amin'izao fotoana izao izany ny tohin'ireny zavatra ireny ny fiarovanay ny zavatra ara-dalàna izay ezaka efa vitan'ny mpiasan'ny Tahirimbolam-panjakana amin'ity Tahirimbolam-panjakana ity izany tsy tianay hiraraka tsy tianay izany handravaravana an'ireny zavatra ireny na Ko vita hoe monomonoka foana dia tsy maintsy mijoro zany zay mpiasan'ny tahirimbolam-panjakana zany a hiaro an'izany rehetra rehetra zany ka ny fitantanana ny volam-bahoaka indrindra indrindra ny fanaovana ny gaboraraka zany dia tsy ekena intsony satria ny fanaovana ny rapa-dangoa ny volam-panjakana zay tetehin'ny sasany ho atao dia tsy ekena izany zany. I Orlando Robman sy ny mpiara-miasa aminy tokoa mantsy no isan'ireo mpitarika sy nisantatra ny ady amin'ny fandanindaniam-poana ny volam-bahoaka ka nitondra fanavaozana maro. Tsy misy roa azonay antoka raha afa-tsy DG Orlando ihany a, c'est lui le seul garant. Amin'ny fiarovana ny volam-bahoaka. Hita taratra amin'ireo fanambidin'ny mitairimbolam-panjakana izany. Izao fitokonana izao dia tsy fanoherana fotsiny ihany ny fanesorana ny DGT, fa fanoherana ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna, fijoroana amin'ny fiarovana ny lalàna sy fitakiana ny fampiharana izany eo amin'ny fitantanana ary fiarovana ny soatoavina sy ny ezaka efa vita. Fa nanao ny kalisa ny gaboraraka hatramin'izay an! Dia nisy fandaminana napetraky ny Trésor mba fiarovana ny mpanana-mahoaka tsy handeha amin'izany gaboraraka izany. Efa nisy lalàna tapaka tany amin'ny Assemblée Nationale Populaire, efa neken'ny Président, neken'ny HCC. Izany lalàna mba ho fiarovana ny fananam-bahoaka tsy atao gaboraraka izany. Ary io lalàna tapaka io, io fiarovana ny gaboraraka tsy handre intsony io an, izao no mahatonga an'ilay olana. Marihana fa mikatona avokoa ny biraon'ny Tahirimbolam-panjakana Malagasy rehetra manerana ny Nosy. Vola tsara kajy, mahatsara fihavanana.